Op Radio an Tëlee war an der Lescht ganz vill ze héieren iwwert eis, jo, nei oder deelweis nei, aktualiséiert oder reviséiert Verfassung, et ass ee sech net ganz esou eens, wéi een dat soll nennen. Et gouf sech och beklot, well e Referendum versprach gi war oder eng Sensibiliséierungscampagne, déi soll awer elo nach kommen, awer och eng ëffentlech Consultatioun, Déi soll awer elo nëmmi kommen. Ass et ofgesot oder verréckelt? Kee weess et wierklech, mee kinn awer nach kommen. Ma oder och net, well dat ass alles vill ze vill komplizéiert fir eis kleng lëtzebuergesch Gehierer. Déi si jo schonns domadden ausgelaascht, sech driwwer ze iergeren, datt et bei der Luxair kee Crémant gëtt. Ze vill komplizéiert, Ma gewess, hei gitt der lo kuerz a knackeg alles gewuer, wat der ni iwwer d'Verfassung wësse wollt. Ech weess, dir faalt vun Opreegung bal vun der Fotell, dofir leeë mer direkt lass. Also, Verfassung, Constitutioun, Grondgesetz, Charte constitutionnelle a sou weider, dat sinn alles Wierder, déi benotzt ginn. Gemengt ass ëmmer dat selwecht, nämlech d'Grondreegelen, d'Spillreegele vum Zesummeliewen. Soulaang een nach a klengen Nomadeverbänn duerch den Urwald geschlach ass, do war een dann zu vläit zwee, dräi, véier, maximal fënnef Famillen, huet een näischt esou gebraucht. Do konnt een nach all Konflikt eenzel an individuell léisen, wat awer elo net bedeit, datt et fair zougaangen ass, gell? Am schlëmmste Fall awer huet ee sech einfach getrennt an ass senger Wee gaangen. Soubal d'Mënschen awer sesshaft gi sinn, dat heescht och ugefaangen hunn op Felder ze schaffen, Déieren ze ziichten a sou weider an ee bei engem Sträit eben net einfach seng siwe Saachen, also seng Felder a seng Ochse konnt iwwer d'Schëller geheien a fortgoen, hu mer Reegele gebraucht. Ufanks waren et der net ganz vill, An et konnt ee se och mëndlech weiderginn, wann ee sech beschwéiert huet, well engem eppes ongerecht virkomm ass. Da krut e gesot, Abee, dat war schonn ëmmer sou, a lo geet Trëppel. Mee och dat konnt just sou laang gutt goen, wéi ee sech, jo, wéi een ënnert sech war, am eegene Kulturkrees. Mee du sinn déi éischt Stied entstanen, Leit aus anere Kulturkreesser si bäikomm, mat hiren eegene Reegelen. An du housch et bemol, mee du hues mir iwwerhaapt näischt ze soen, well bei eis war dat och schonn ëmmer sou. A lo geet Trëppel. An no ganz vill dann, Jo, ma wann et der net passt, da géi zréck wou s de hierkënns mat dengen auslänneschen Tricken an Abee, jo, Abee. Vläit maan ech dat an ech huelen mäi Béierrezept mat an da kanns de Waasser drénken. De Klon. Huet ee sech zesummen un en Dësch gesat an eng Verfassung an de Steen geklappt an dodranner guff du festgehalen, ween als Mënsch ugesi gëtt, also definitiv keng Frae, Kanner, Sklaven a Leit, déi keng richteg Leit sinn, wat als Béier ugesi gëtt an datt all Awunner Béier zegutt huet, Sou geschitt 2300 viru Christus schonn am haitegen Irak. Do huet een déi bis ewell eelste Verfassung fonnt. Hei an der Pyramid vun den Normen gesitt der, datt d'Verfassung ganz uewen ass. Se ass also quasi den Endboss. Wat ass d'Pyramid vun den Normen? Wat ass eng Norm? Also als Norm bezeechne mer all Text, wou Reegelen opstellt. Also d'Verfassung ass eng Norm, e Gesetz ass eng Norm, e Reglement ass eng Norm, och en Arrêté ass eng Norm, och wann en Arrêté net fir jiddwer reegelt, mee just fir eng spezifesch Persoun oder fir e klenge Grupp vu Persounen. Net all Norm huet déi selwecht Valeur. Dir gesitt hei an der Pyramid, déi wichtegst Norm ass ganz uewen, an all déi Normen, déi drënner kommen, also Gesetz, Reglement an den Arrêté, mussen der Norm entspriechen. Se mussen der Verfassung follegen. An dowéinst ass d'Verfassung och esou wichteg, well se huet Afloss bis ganz ënnen op de leschten Arrêté. Fun Fact iwwregens, Et gëtt Länner, déi liewe ganz gutt ouni Verfassung, op d'mannst ouni geschriwwe Verfassung, Groussbritannien zum Beispill, an den angelsächsesche Länner am grousse Ganze gëtt net vill mat mat Bicher, mat Texter geschafft, mee méi mat Urteeler. Also sicht een ëmmer no engem Präzedenzfall. Dat hutt Der garantéiert schonn an esou Geriichtsfilmer oder Geriichtsserie gesinn. gëtt ëmmer no enger Prezedenz gesicht, fir e Fall ze gewannen. Et gëtt awer och Länner, déi hu keng Verfassung, mee just Verfassungsgesetzer, dat heescht um selwechten Niveau vum Gesetz, zum Beispill an Éisterräich. Wat steet dann eigentlech an enger Verfassung? Majo, eng Verfassung huet zwee Deeler. Deen éischten, an dat hutt Der Iech garantéiert scho geduecht, do stinn eis Fräiheeten, Rechter, Garantien dran. Fräiheeten, wéi zum Beispill d'Meenungsfräiheet, d'Pressefräiheet, d'Reliounsfräiheet, Dat kléngt elo e bësse vereelzt, mee jo, Anno schéiss mech dout, war dat iwwerhaapt net evident. D'Fräiheete sinn och déi eelsten Elementer vun der Verfassung, also déi hu mer eis laang, iwwer Joerhonnerten, erkämpft. Kleng Klammer, Och verfassungsméisseg Fräiheete kënnen zäiteweis ageschränkt ginn, entweder am Numm vun der Sécherheet, gouf zum Beispill a Frankräich d'Onverletzlechkeet vum Doheem, also d'Inviolabilité du domicile, opgehuewen, fir kënnen Duerchsuchungen ouni Accord vun engem Riichter duerchzeféieren, an am Numm vun der ëffentlecher Gesondheet, Covid goufe quasi op der ganzer Welt elo d'Zirkulatiouns an d'Versammlungsfräiheet ageschränkt. Fanne mer dat gutt, fanne mer dat net gutt? Bësse méi spéit, wéi d'Leit sech nach méi emanzipéiert hunn, koumen d'Rechter bäi, d'Wahlrecht, d'Recht op Bildung, Recht op Aarbecht, Recht op Gesondheet. A lo sot der, Oh, genial, ech däerf Béchse schaffen a gesond bleiwen. Dat hu se sech ganz raffinéiert ausgeduecht, mee dohannert stieche Saache wéi Gratisschoulem, bezuelte Chômage an d'Iwwerhuele vun der Doktersrechnung, dat fanne mer gutt, Saache wéi Gläichheet virum Gesetz Oder och zum Beispill, datt eng Strof nëmme per Gesetz kann agefouert ginn, dat heescht, datt e Riichter net einfach bemol, well en Iech net leide kann, decidéiert, fir Iech zéng Joer méi ze ginn, wéi dat, wat am Gesetz virgesinn ass. Dat gehéiert dann éischter an d'Kategorie Garantie. Dat si Prinzipien, déi e moderne Staat muss hunn, soss kënnt ee bei der UNO an den Eck vun de Banannerepubliken. Deen zweeten Deel vun enger Verfassung, dat ass vläit net esou evident. Do geet et drëms festzehalen, wéi d'Land soll regéiert ginn, wéi et soll funktionéieren. Zum Beispill gëtt do d'Staatsform, dat ass bei eis déi konstitutionell Monarchie, oder d'Regierungsform festgehalen, dat ass bei eis eng parlamentaresch Demokratie. Am Pad parlamentaresch Demokratie kann een och indirekt Demokratie oder representativ Demokratie soen, Et ass alles dat selwecht. Wien Demokratie seet, dee muss allerdings och graff erklären, wéi dat konkret dann och ëmgesat gëtt. Do steet dann zum Beispill och, datt mer regelméisseg Wahlen hunn, datt mer ënnerschiddlech Wahlbezierker hunn, datt mer e Mehrparteiensystem hunn. Et gëtt jo Länner, déi hu just eng eenzeg Partei, hat, nenne sech awer trotzdem demokratesch. Wéi effikass ass dat? Naja, dat gesi mer jo u China. Also, da muss an d'Verfassung stoe kommen, wéi eng Instanzen ee sech gëtt. Hëlt een eng Chamber oder zwou Chamberen oder eng Chamber an e Senat, gëtt et hei zu Lëtzebuerg net, oder eng Chamber an e Staatsrot, eng Regierung, e puer Zorte vu Geriichter, e Rechnungshaff, e Grand-Duc, fir ze wénken. Wat sinn deenen hir Aufgaben? Wéi interagéieren déi oder och net? Do däerf een an enger Verfassung senger Fantasie fräie Laf loossen. All Land huet do seng Spezialitéiten. Eise Produit du terroir ass de Staatsrot. Mee als moderne Staat muss een ëmmer och oppassen, datt et eng gewalten Trennung gëtt. Dat ass déi faméis Geschicht mat Exekutiv, Legislativ a Judiciaire. Dat heescht, dass Chamber, Regierung a Geriichter onofhängeg vunenee schaffen. E Minister kann engem Riichter keng Uweisunge ginn, wéi vill Joer Prisong e soll ginn. E Riichter kann engem Deputéierten net virschreiwen, datt en e Gesetz net däerf stëmmen. An en Deputéierte kann engem Minister net diktéieren, dass en e bestëmmten Dossier muss behandelen, wa mer keng Gewaltentrennung hunn, dat heescht, wann dës Gewalten alleguerten an enger Hand leien oder an enger Institutioun, da schwätzt ee vun enger Diktatur, ganz richteg. Et gëtt Länner, do ass d'Trennung zemools tëscht Regierung a Geriicht, an net all ze streng, do decidéiert dann halt emol gären de Regierungschef, wie Riichter gëtt. Iwwregens och an den USA, do ass et de President, deen decidéiert, ween an den Ieweschte Geriichtshaff geruff gëtt. Jo, schwiereg, gell? Dann si se nämlech an engem an deemselwechten Eck, an darselwechter Schmuddelecke wéi Serbien, Ungarn, Polen, Rumänien an d'Tierkei. Dat sinn da sou Länner, wann déi eng SMS schécken, da gi se geghost. Am Allgemenge sinn Verfassunge relativ kleng a kuerz gehalen. Eis Verfassung, déi huet grad emol 16 Säiten, an déi si mol net enk beschriwwen. Se bleift also relativ allgemeng, se geet net an den Detail. Ech ginn Iech do e Beispill. Den Artikel 15 seet zum Beispill, dat ass dee faméise Le domicile est inviolable, also den Doheem ass onverletzlech, iwwersat, de Staat däerf net an deng Wunneng. Dat ass de Prinzip. Mee wat ass dann, kënnt direkt den Awand, an dat ass jo och ganz richteg, wann een doheem kriminell gëtt, dat heescht, wann en eng Bomm baut oder seng Famill kujenéiert? Natierlech muss et da méiglech sinn, dass de Staat sech Zoutrëtt zu der Wunneng ka verschafen. D'Verfassung gesäit dat och vir. Am nächste Saz steet dann, Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Mat dësem grujelege Saz ass gemengt, et gëtt Ausnamen, an déi si per Gesetz festgeluecht. D'Verfassung iwwerléisst et also de Gesetzer, fir déi Fäll ze nennen, a meeschtens ass et och mat de Gesetzer net gedoen, well och an de Gesetzer bleift ee relativ allgemeng. Fir déi kleng Detailer, an där ginn et eng Hellewull, mussen dann Reglementer geholl ginn. An dat ass och gutt esou, dat mécht duerchaus Sënn, well Gesetzer si méi einfach ze huelen, Reglementer nach méi einfach, well also stellt Iech vir, et géing iergend e Fall bäikommen, da misst een all Kéiers déi ëmständlech a laangwiereg Prozedur duerchmaache vun enger Verfassungsännerung. Muss een awer just e Gesetz änneren, dat ass méi einfach, dauert awer, ma dauert trotzdem och nach e puer Méint, oder e Reglement, also dat gëtt wierklech knackeg schnell, da geet dat vill méi einfach, ass um Terrain dann och méi einfach ëmzesetzen. Ech ginn Iech e Beispill dovunner, wéi esou Elementer kënne bäikommen bei Jo, bei e verfassungsméissegt Recht zum Beispill hu mer d'Bréifgeheimnis. An am Laf vun de Joerzingten huet sech d'Technik jo awer entwéckelt. An ënnert dem Schutz vum Bréifgeheimnis steet natierlech elo net just de Bréif, mee och d'Telegramm. Jo, jo, dat steet nach an der Constitutioun, aus sou engem Grond. Et gëtt jo lo bestëmmt geännert, d'Telefonsgespréich, de Fax, d'Mail, d'SMS, all Zort vun digitalem Schrëftverkéier ass bäikomm. Dofir huet een net extra d'Verfassung geännert, et huet een einfach gesot, voilà, Bréifgeheimnis, dat ass d'Geheimnis vun der Korrespondenz, vun allem, wat u Kommunikatioun, u Telekommunikatioun tëscht zwee Mënsche stattfënnt, dat muss geschützt ginn. Dofir gi mer elo net d'Verfassung änneren, mee just d'Gesetz respektiv vläicht ass och esouguer e Reglement duergaangen. Vläicht nach e Beispill, fir de Prinzip ze verstoen. Den Artikel 16, Nul ne peut être privé de sa propriété, Kee ka säin Eegestum, Eegentum vum Staat ewechgeholl kréien, dat ass erëm de Prinzip. Mee, kënnt dann och direkt, wat ass dann, wa lo ee säi Feld matzen am Wee vun enger Autobunn leien huet an e wëll net verkafen, Mä ronderëm bauen, dat gëtt de Steierzueler awer alt zéngmol méi deier. Mä d'Verfassung huet och dodru geduecht, an de Saz geet dann och weider, que pour cause d'utilité publique moyennant juste indemnité et dans les cas et de la manière établis par la loi. Och hei erëm ganz komplizéiert geschriwwen, fir einfach ze soen, et gëtt Ausnamen, an déi si per Gesetz festgeluecht. Beim Deel Organisatioun vum Staat, Dir erënnert Iech, mir hu jo déi zwee Deeler, mir hunn d'Fräiheete, Rechter, Garantie, mir hunn awer och d'Organisatioun vum Staat. Ma och do ass et d'selwecht, och hei e Beispill, d'Kapitel iwwert d'Force publique, also Arméi a Police, dat si grad emol dräi Sätz, méi weess d'Verfassung dozou net ze soen. Si mécht all Kéiers e Renvoi dodrop, datt dat dann ebe per Gesetz gemaach gëtt. Den Artikel 96, Alles wat d'Arméi concernéiert gëtt per Gesetz gereegelt. 97, D'Organisatioun an d'Aufgabe vun der Police gi per Gesetz gereegelt. Artikel 98, Et kann eng Biergerwaach gebilt ginn, där hir Organisatioun, dräimol roden, per Gesetz gereegelt gëtt. Voilà, ganz genau. Also dat ass de Prinzip. Faasse mer zesummen. Jo, et ass schonn un der Zäit zesummen ze faassen. Et ass esou féx gaangen. D'Verfassung ass super wichteg. Et ass eis iewescht an wichtegst Norm, well do stinn all déi gutt Saachen dran, déi d'Liewe liewenswäert maachen. Géinge se net dra stoen, da géinge mer an enger Diktatur liewen. D'Verfassung ass also souzesoen d'Sachertorte vun den Normen. D'Verfassung muss geschützt ginn viru Leit, déi eis déi gutt Saache wëll ewechhuelen, wéi Demokratie oder Meenungsfräiheet. Op der anerer Säit muss se awer och kënnen moderniséiert ginn, soss kinnt ee sech zum Beispill de Poste vum Deputéierten ëmmer nach kafen. Dat war effektiv esou virgesinn an enger vun deenen eelere Verfassungen, déi mer haten. Eng Verfassung kann a soll also geännert ginn, fir der neier, méi moderner Gesellschaft ze entspriechen, awer just ënner strenge Bedingungen. Zum Beispill kann eng Regierung dat net alleng maachen, et muss op d'mannst en Deel vun der Oppositioun matmaachen. Sou verhënnert een, datt eng Regierung alleng decidéiert, fir déi nächst Wahlen ëm 20 Joer ze verréckelen, fir sécher ze sinn, datt zukünfteg Normen, also Gesetzer a Reglementer, sech un d'Verfassung halen. Hu mer dann och nach de Staatsrot? dee souzesoen als neutrale Schiidsrichter nokuckt, ob an engem Text eng Hannerhältegkeet drasteet, mat där versicht gëtt, eppes laanscht d'Verfassung ze schmuggelen. De Statsrot mécht dat, nach ier d'Norm an d'Welt gesat gëtt, also nach ier zum Beispill e Gesetz vun der Chamber gestëmmt gëtt oder e Reglement vun der Regierung publizéiert gëtt. Heiansdo geet trotzdem eppes duerch d'Netz, ne? Also kee weess wéi et gaangen ass. D'Norm ass an der Welt, mir sinn all just Mënschen. Majo, dann hu mer awer ëmmer nach d'Verfassungsgeriicht. Dat kann decidéieren, dass déi Norm, déi géint eng Fräiheet oder e Recht verstéisst, net däerf benotzt ginn. An dat war et scho fir dësen éischten Deel iwwer d'Verfassung. Am zweete geet et drëms, wéi eis Lëtzebuerger Verfassung entstanen ass. Kléngt spannend, ech weess, ass et och. Ech soen Iech villmools Merci fir d'Nokucken. Wann et Iech gefall huet, dann abonnéiert Iech. Wann Der eng Fro oder eng Remark oder e Virschlag hutt, da schreift mer. Ech freeë mech iwwer all Korrespondenz. Ech freeë mech bis déi nächste Kéier. Bis geschwënn. Ciao, ciao.